Omar Haýýam hakykatdan hem serhoş adam bolupdyrmy, uly winony içipdirmi we aýdylýan rubagalarynda ýazylan zatlar hakykatdan hem şeýlemi? Ot, şu setirler Omar Haýýam baradaky wideoda iň köp gabat gelýän seslenmeler. Adamlara oň ajaýyp açyşlary, iň takyk senenamada, matematikada çözülmeýän meselelere jogap we beýleki açyşlar gyzykly däl, oň içen-içmedigi gyzykly we geliň şu gezek bilelikde şol soraga azajygam bolsa jogap berjek bolalyň. Omar Haýýam barada ýüzbe-ýüz bolup, Şol hakynda ýazyp giden taryhçy iki sany tanalýar, iň meşhury Beýhaki bilen Nyzamy. Olaryň ikisem Omar Haýýama şol bir häsiýeti beripdirler. Ikisiniň aýtmagyna görä-de Omar Haýýam öz içine giden, akylly, köpçülik bilen gatnaşmadyk, halal we örän zehinli adam bolupdyr. Ine, iki sany alymyň berýän maglumady, häsiýetnamasy we ikisem Omar Haýýamyň içki. içmek baradaky häsiýetine ýekeje söz-ä magzany oklary, içgi bilen baglanyşykly, gözüňize getiriň. Onam Omar Haýýamyň içgi barada gürrüň nireden gelip çykdy? Ilki bilen-ä, häzirki rubagylardan, ikinjidenem, on dokuzynjy asyrda. On dokuzynjy asyrda rubagylar bilen Omar Haýýamyň döredijiliginiň dünýä tanşygy ugraýar we Edward Fitzjeralda köp sag bolsun aýtmaly. Onuň üçin iňlis edebiýatçysy ol iňlis jemgyýetçiligini beýik şahyryň eserleri bilen tanyşdyrýar. Ýöne ol terjimelerine esasy ünsi, seslenmelerine esasy ünsi arap dünýäsinde şeýle dinde, gadagan edilen dinde şuň ýaly içýän adam bar eken diýip gös-göni terjime edýär-de, manysyna düşünmän halka hödürleýär. Dünýä-de geň görýär. Soň bu trend Rossiýa ugra gidýär, rus dilli halka we şeýdip hem köpçüligiň dilinde, gözünde, aňynda Omar Haýýam serhoş adam ýaly bolup görünýär. Ýöne häzirki. Seslenme berýän adamlar, mizunlar, Der Rawin mysal üçin iň güýçli terjimeçileriň biri Omar Haýýam babatda makalalarynda internetde bar ýazsaňyz öňüňizden çykar, Omar Haýýamyň edebiýat dörüjiligine olar ýüzleý seredýär diýip aýdýar. Olaryň pikiriçe Omar Haýýamdaky wino we beýleki meý içgileri, alkogolly içgilerde bärde imенно içmek, Içmek konsepsiýasy ýok diýýär. Bularyň ählisi metafora. Ol winoň üsti bilen pars edebiýatyna köp gabat gelýän hadysa. Içmek winoň üsti bilen ol dünýä akyl ýetirmäni, ýaşaýşa bolan söýgüni, adadan daşary güýje bolan ýetmäni aňlatjak bolup durlar diýýär. Mysal üçin, bulgurdan meý içdim diýse diýýär, sen gös-göni bakgallary wino içdi diýip gözüňe getirmeli däl. Bärde Jemşidiň gabyna dünýä akyl ýetirjek bolup, dünýäň manysyny içdim, özüme siňdirdim diýen ýaly manylaryň gelýän bolmagy mümkin diýip aýdýar. Ikinjiden, Omar Haýýamyň häzir dünýäde bäş müňden gowrak rubaýaty, rubagasy belli. Bäş müň töweregi rubagy, gözüňize getiriň. Ýöne şoň hakykatdanam Omar Haýýama degişlisi bary-ýogy dört ýüz, bäş ýüz sany diýip aýdylýar. Onnoň, eger-de Omar Haýýamyň şeýle häsiýetleri halka gyzykgyl bolsa, olar hakykatdan hem şeýle rubagyny okap edýän bolsalar geň görüp, adamlar şony öz adyndan, Omar Haýýamyň adyndan ýazyp, köpçülige satarlar. Geçýän haryt hemme kişä gerek. Made in China. Şoň üçin rubagylary okap, gös-göni ýazylan zada birinjiden Omar Haýýamyň özüniňki dä bolmagy mümkin. Rubagylaryň ikinjiden hem göçme manyda ýazýan bolmagy mümkin. Şoň üçin men size şoň içýändigi baradaky pikirleri aýdylýan sözlere ynanmazlygy maslahat berýän. Her kimiň öz pikiri bolup biler. Içýär diýibem içenok diýibem aýdylanok gös-göni ýöne meň pikirimçe Omar Haýýam serhoş adam bolmadyk. Sebäbi adam ölüp ýatyrka Abu Aly bin Sinanyň iň çylşyrymly eserleriniň biri Kniga ysceleniýa, Filosofskiý eser, w pierwou oçered, şony okap ölüp galypdyr eken Omar Haýýam. Iň soňunda, ömrüniň ahyrynda. Ömrüniň ahyrynda-da ol dünýä akyl ýetirjek bolupdyr. A şeýle adamlar asyrda bir gezek dogulýar. Asyrda bir gezek dogulýar. Geliň, beýik biziň türkmen taryhyna degişli, türkmen döwletini döreden Omar Haýýamyň mirasyna sarpa goýalyň. Onuň serhoşlygy ýa wino barada rowa urbagylaryny däl-de, dünýä baradaky eden işlerini, sennamasy barada gürleşeliň. Taryhy mirasy barada söhbet edeliň. Işiňiz üstünlik arzuw edýän. Agyrly temalaň biri, galyň meselesi. Ählijaňyza salowmaleýkim. Arada sorag berýärler, agam diýýär şu galyň diýýär, näme esasynda diýýär, indi her ýyla ýyl ýyldanmy, aý aýdanmy nähilep ýöne artyk gidip otyr diýýär. Näme esasynda şu galyň owo öň bize süýt haky diýip aýtýardylar. Ýagny owo gyzyň ejesiniň süýt haky süýdüniň haky diýip aýdýardylar. Onsoň bizede sorag emele gelýärdi, indi oglanlarda sorag emele gelýär. Gyzyň ejesi-ä süýt berdi, oglanyň ejesi näme salýarkam diýip. Owo Nuryşka Gorgulyň owo prikolam bar şol bir ýaly. Gyzyň ejesi-ä süýt berdi, oglanyň ejesem salýarkam diýip. Ni näme esasynda ýaňky galyň? Asyl şu galyň diýilýän zat nirden geldi? Bol şondan bir men düşündirbilişimçe düşündireýin. Ir döwürler, ýagny açlyk döwri, ýagny suwsuzlyk döwri ýa has irräk döwri alaly. Şo taýda hanlar bardy. Şo hanlar näme etýär? Meselem getirýär bir halta bugdaýy. Men şuny berýän, ýa ýöne sen maňa gyzyňy ber diýýär. Indi gyzy bar maşgalalar özüni nähili hasaplaýarlar, gyzymyz bizi halas edip bilýär diýen pikirde gezýärdiler. Sebäbi gyzyny alsalar hökman ýerine bir zat beriljegini bilýärdiler. Ýagny ýa mal, ýa şular ýaly bugdaý ýa ýene bir zat. Sebäbi maşgalany açlykdan halas etýär diýip. Bolansoň nähilek nähilek boldy, däbe guruldy. Ýagny baryp gyzyny aljak bolsaň, şoňa bir zat ertip bermeli. Olam kiçijikden başlady. Soň wagt geçdi, adamlar awa ýazyp başlady. Gyzymy aljak bolsaň, şulary getir diýip. Neme, magazinde, marketde duran ýalak, awa gyzlary. Maňa şu gyzym üçin şuny getir, gyzym üçin muny getir, gyzym üçin ony getir, gyzym üçin muny getir. Soň, indi bolýamy, her kim adamlar etýär, galyň, galyň diýlen zada bolýar diýilýär, ýagny süýt haky bolýar diýip edilýärdi. Ýöne häzirki döwürde welin halys ony biznese öwürdiler. Nädip biznesi? Onsoň ha bunuň ýene bir bahanasy bar. Siziň getirýän zadyňyz meň gyzymyň nämesine ýetýär. O, näme düşünmeli oňa, siziň getirýän zadyňyz meň gyzymyň nämesine ýetýär. Edil siziň toý edişiňiz ýaly oglan tarapym toý etýär. Edil şolar ýaly bu gapdalam çykdaýjy etýär. Onsoň siziň indi bu sorag obyçnyý kellesi normal işleýän adamda döreýän sorag. Siz gyzyňyzy satýaňyzmy ýa-da şoň bagtly durmuşda ýaşamagyny isleýäňizmi? Hanlar sebäbi satyn alýardy. Indi şol ir döwrüniň gürrüňini etýän. Olar satyn alýardy. Bu döwürde näme edilýär? Satýaňyzmy ýa-da bagtly bolmagyny isleýäňizmi? Eger-de satýan bolsaňyz ýaňky satan biriňiz uzak wagtlaýyn şo maşgalada nähiliýetleýin bagtly ýaşap bilmeýär. Sebäbi siziň diýen zadyňyzy getiren hawa konkretno edip toý edip konkretno toý berip bilen adam siziň gyzyňyzy aňyrda ezip saklaýar. Konkretno edibem ezýäler. Sebäbi olary eýýäm men puluny berdim dämi, hawa, diýen zadyňy getirdim dämi, hawa, indi nämä goşulýaň diýýär. Indi meňki diýýär bu diýýär. Näme edende-de hakym bar diýýär. Soňundan näme başlanýar? Duşmançylyk başlanýar. Gyzym, hawa, gaýt. Gyzam näme yzyna çagyrylýanyny bilýär daýym, gaýtjak bolýar. A haçan-da şeýle, hawa, galynsyz geldi maşgala, Şo oglan bilen gürleşdi, hawa halaşdy, şo maşgala. Şol oglan şony bagtly edip biljegine gözüňiz ýetýän bolsa, ýaňky gyzyň imine şol oglan bilen bagtly ýaşajagyna gözi ýetýän bolsa, kynçylygam bolsa, ikisiniň bile, bile galjagyna gözleri ýetýän bolsa, näme üçindir böwet edýärler şoňa, böwet bolýarlar, ýok, ýok gyzym, oňa barma, onuň puly ýok, hawa ol garyp, sen kösenip ýaşarsyň. Ine baýrak ýeri gelýärem ol, hawa, hawa gyzym, gowy ýaşarsyň sen diýýär. Düşünýän her kim öz çagasyna gowy durmuşda ýaşamagyny arzuw etýär. Ýöne gowy durmuşda ýaşamak ol bagtly durmuşda ýaşamaklygy aňladanok. Käwagt adamlar bir bölüm çörek tapman bagtly ýaşap bilýärler. Indi siz çokaýda garyba bermän, hawa baýa berýäňiz. Garyba bereňizde näme ýitirýäňiz? Kömek edip bilýäňiz-ä sizem. Hawa. Gel awa şorada iş bar diýip bilýäňiz. Ýa awa işe ýerleşmäne kömek edip bilýäňiz. Ýetim, garyp olar öýlenmeli dälmi? E olara öýlenmek gadaganmy? Indi şu galyň meselesi örän uzak we örän giň mesele. Şoň üçin awa görýänler eger ene-atalaňyz, ýa öz halaşýanlaryňyzyň içinde şular ýalak ýagdaýlar bar bolsa, ilki bilen-ä ýüregiňizi diňläň. Sebäbi ýalňyşýanlar gaty kän. Şu pula aldanyp ýalňyşýanlar gaty kän. Ony eýýäm näçe aýdym, näçe goşgy, näçe waka, näçe rowaýatlar, hawa, aýdyp berýär-dä şolar ýaly zatlary. Olam bar-a şo zat, gaýtalanyp dur. Hiç kim o zada üns berenok. Şolar ýalak ýagdaýlarda ýüregiňiz bar. Näme diýýä, şony diňläň. Ähli jaňyzyňam janyňyz sag bolsun, saglykda görşeliň.
Diňlänoklar. Şeýdip, ne gözel manylar ýürekde berk çolup galýar. Aýdylaýmaly aýdylmadyk sözleri göwün çanagynda basyryp gezip börs. Olam, çanakda basyrylan hamyryň ýatdan çykidişi ýaly, öýkende çişýär, ýürekde heňleýär. Janykýaň adamlara, ýöne adamlaram biperwaý, biagyry. Garaz, il içinde däli bolup galyp men. Bu ýerde bir-birimizi diňlesek, ummasyz mesele-de ýok wetin.
Erkek! Ahyryn mekdebi gutardy-ow diýip, menem begendim. Ýöne begenjim bir günlük. Nähili begenç? Häzirki bu günki boljak zat näme? Hemmämiziň aladamyz saçy daratmak, kime daratmak, näçede daratmak. Daradaňsoňam ertirki dabara pozmanjyk garaşyp, ýadawlyk bilen ertirki dabarany sowmak. Asyl durmuş, asyl täze sahypa ertirki ýadawlykdan soň başlaýar. durmuşa gadam basýas. Hemme uçurym jigilerimize täze durmuşda, täze sahypada üstünlik arzuw edýän. Bir zady ýatdan çykarmaň, galam indi öz eliňizde. Öz hekaýaňyzy özüňiz ýazmaly wagty.